Bon bini na nos invitadonan. Nos di dos invitadonan pa awe mainta cu ta di entre otro Gogoro Bee Foundation cu ta bezig cu un proyecto masha masha bunita mes pa nos grandinan den comunidad y señora Payne ta di Gogoro Bee Foundation y señor Dolorita Tambe bobo bisa komo músiko kantante, awor aki formando parti di e bunita proyekto aki, Teatro pa nos grandinan. Músika i teatro. Músika i teatro pa nos grandinan. Welcome back na Señora Payne anto Señor Dolorita si ta promé biaha si bon e of ta primer biaha. Promé biaha mi ta partisipa den e programa aki. Alright, welcome. Danki. Welcome serka nos. Ok, danki. Konta nos e músika i teatro pa nos grandinan, kiko ta NCRA? Bon, mi ta confunti ke e historia con nos a bini e proyecto aki. Bon, di Google Rubin Foundation nos prome nos tabata haci pa mucha so, no? Nos haci musica y teater, muziek vertel teater, pa muchanan. Y danki by the way pa invita nos. Ah, no, bo ta hende semper bon pa mi. Anto. Semper nos tabata presenta pa muchanan pero despues nos a ripara cu den vakansi nos por a presenta pa nos grandinan anto nos a cuminsa cu esey, esey ta basta aña pasa caba cu nos ta bay scol despues nos ta bay nos cas di hende grandinan den e esey un mundo a abri pa nos pasobra Nos grandenan ta hendenan ku hasi hopi den sosiedad. Anto ora nan yega un edad nan no tin tur nan nan no ta manera antes. Anto kiko nos a realisá? E seis sensia tambe ta ta bisa ku ora bo te bo yega e edad ei ho. Ta músika ta trese bo bek na bo pasado. Ke ke tin ora bo ta ora bo ta grandi ya tin e problema di demensia, tin e problema di Alzheimer, hendenan ku ta anda ku gaina nan ta ripará ku ya tin ora nan no ta kòrda ken nan ta òf kiko nan ta hasi. Pero ora bo Toca un musica verdad un cos di antes e ta hiba nan bek nan ta corda ken nan ta nan ta cuminsa reviva tur nan experiencia nan di pasado cu nan ta tin mucha chikitu bo sa tur e e ta trigger nan anto na e momento nan ta sinti nan mes bon anto esey bo ta ripara nan no ta mane mucha chikitu cu ta aah pero nan ta Bo ta wak? Nan ta move, bo ta. E rekonosé mi. Nan ta rekonosé un kos, nan ta biba. Tin o, tin di nan si ku ta bati mal, tin di nan ku ke balia mes, pero e kos importante ta ku nan ta haña un eksperensia. Bo no sa si esei un un par di aña. Meh bolbe sigui cu e trayecto di traha pa nos grandinan traha pa nos ta traha yuda personal mes tambe nos ta duna training nan ta yam'e belevingsgerichte zorg ke men nos ta duna training pero banda esey nos A keda realisá e importansia di kresé músika i teater. Pasobra teater tambe ta poesia, ta aktuashon, ta kuenta. Antes eseinan tambe ta apelá na nan pasobra e ta e ta trese nan bèk den, ya, un estado di kon nan tabata ta antes, un estado bo por bisa emoshonal, positivo. Anto, ku esei e ora nos a disidí ku nos ta bai. Hasi un pilot un proyekto piloto pasobra nos ke a inspirá mas músiko òf mas artista ku tambe por join nos. Anto bo ta bini, bo ta un ratu bo ta bezig ku e grandinan pero bo ta hasi un kos asina bunita. Nos ke inspirá boluntarionan tambe ku ke join e proyekto. Nos ke tambe nos ta buska spesialmente. Kasnan chikitu, kasnan chikitu ku no ta haya asina tantu atenshon. Ante anana nos ta bai, nos ta bai te na barber, den Suwax topa e kasnan chikitu ku por ta nuebe hende, djes, dos hende, anto nos ta presentá pa nan. Ya, nos tin diferente artista. Manera Señor Benito. Benito, nos tin cati cu no por a yega rumen hende a cati ta un artista cu ta traha cu pochinan que mes ta ta traha anto e ta declama poesia e ta conta cuenta ami cu Nino nos ta balia.

Saxofonista Mic Mic Mic Mic cu hopi hende conoce si Mic Mic tambe a join nos nos tin e show nos tin diferente artista y nan a sinti nan mester yama of con esey a bay a manera Meneer Dolori ta bay claro no ba sinti mester yama algo tin a pasa mas cera cu nos yiu Shila anto ya el a baña sa cu mi ta toca cu cu hace etcetera anto ora el a cuminsa cu e proyecto aki. E ta invita mi un biaha pa wak kon ta bail. Anto e inteshon ta pe konte kuentanan, anto ami ku kitara den background mi ta kompañá e kuenta. Anto den ora ku ami ke kuenta mi tin e tarea di toka un piesa pa animá eldenan. Anto asina e promé biaha a bai hopi bon mi ta haña. Anto ya Sheila ku mi nos ta spera en bon riba otro, anto el a sigui envolvi mi den e proyekto, no mas i mas mi ta drenta proyekto, mas i mas nos ta komunika mas biyon tambe ku e meta. Ke ta hasi pa maner mes? Ami bo sa ora mi mira e efekto, e reakshon di e doel grup, bo sa mira tin hende grandi pero tambe nos tin hende nan mentalmente desabilita, anto kada un tin un reakshon diferente no. Kima e momento ku nos tabata papia mi grandi nan por ehempel mi ta toka piasanan bieu di antes bikos nan ta piensa di antes no anto mi ta mira ku nan ta rebiba atrobe nan ta rekorda nan ta emoshona nan ta haña alegria den nan mes anto esei pa ami e ta e ta alegra mi tambe pasobra mi ta mira ku e trabou ku mi ta hasi e ta duna efekto positivo nan ta bisa esfuerso tambe ku a duna Bo ta risibí? Bo ta risibí? Anto e respons mi ta hasi nan e ta tremendísimo. Ku ki frekuensia bo esnan ta bishitá pa di hampel kasnan di kuido? Nos ta dos be, tres be pa siman. Sí, dos be, tres be pa siman. Sí, dos be pa, sí, mas o ménos sí. Sí. Ya, nos ta, e ta un proyekto piloto pa nos basa wak kiko ta funshoná, kiko lo nos tin mester pa nos por hasieli. Na un eskala un poko mas grandi, Samenwerkende Fondsen i Prins Bernhard Fonds ta sostené e proyekto aki, pero nos ta kere, nos ideal ta, ban ta hasi un kos ku mas hende di sa. Pasobra tin diferente Inisiativa ku ta bai kanta, hasi kos, pero wak e bida di nos grandenan, anto e personal, ya, nan man ta yen, no tin tempu. Ken e nesesita mas strukturá, segun boso? Pasobra ya tin personanan bèrdat ku ta bishitá, ku ta kanta, ku ta hasi tipo di weganan ku nan, boso a un tipo di entre. Pero e bosan loke mi reda nu base mas strukturá ta per se un proyekto piloto awor aki pa despues bira algu mas grandi i strukturá? Sí, anto ku sí, pasobra un be pa luna ta tiki, un be pa siman mes ta tiki, pasobra ku bo wak kon nos ta bai, anto kon e hendenan ta haña un alivio, kon nan ta sinti nan mes. Sí, bo ta repará ku nos partisipashon. Ta ta un estimulo pa nan no cu nan tin necesidad di dje no ke men otro bia nos mi ta kere sigur e instancia ta tambe nan ta kere nan ta dedica tempo sigur na recreacion den nan exactamente pero bo ta mira cu tog e nan tin tog un buraco cu falta algo di recreacion den nan bida no. Mané mané e mens tin e abilidat di toka, otronan tin abilidat di kanta, otronan tin abilidat di hasi obra di man kisas. Boso a ta haña kuzei ta un forma ku komunidat mes por ta mas enbolbí den bida di nos grandenan? Eksaktamente. Esei eigentlik ta e meta di e proyekto aki, pa mustra ku kos chikitu bo tin bo famia, bo ser kerí ku ta den un instansia òf, E hendenan ku ta nan so na kas ku no ta bin, nan tambe nos ke yega, kende sea ku nos ta bai buska nan òf ku bo tin e hende, e hende por join nos, nos por bai huntu bai bishitá un kas di hende grandi. Anto esaki nan ta e e kosnan ku mi ke traha riba dje haña un forma ku nos por haña un solushon. Kon pa yega e e e hasi aktividatnan ku nan tambe ta drenta, nan tambe ta haña entretenementu, klupnan ku ta entretené nos grandinan, nan tambe pa hasi un apelashon i nos ke yega e grupe. Laga nos bai einan promé. Primeramente pasobra nos tin hopi kas di kuido den sintonia. Un saludo pa nan tur awe mainta i di mes. na personal, pero sigur e habitantenan semper a sintonia di Mauro Bondia, i awor nan tambe ta skucha bosnan bisa, Hey, mi ke pa señor Dolorita ku señor Orpin i nan team tambe pasa serka nos un di e dianan aki. Kon e kasnan di kuido por bini den kontakto ku bosnan òf kon e proseso ta bai? E ta masha simpel mes. Souizo via di Facebook, tin Gugurubí Foundation. Ku G, ha? G, sí. G-o-r. G-o-g-o-r-o-b-i, Gogorobi Foundation, nan por busk'e pero si bo google Gogorobi Foundation ta un Gogorobi Foundation tin, bo por google'e anto bo ta bo ta haña bo ta haña nos via Facebook i semper por manda un app na mi persona anto nos ta wak kon nos ta hike den otro e ta un proyekto piloto ke men por ta nos no por akapará tur kos pero si nos e ta piloto pa nos por wak kiko ta e kosnan ku nos falta kon nos por drechele hasiele un proyekto grandi pa enenan anto ya mi por bisa e number bisel awor aki òf si señora ta bis'é awor aki anto aki rato na final dje entrevista nos ta bolbe ripitir. Si ke men semper por manda un app na seis nuebe seis. Sero sero djesun. Seis nuebe seis sero sero djesun. Sí, anto nan por tuma contacto cu nos. N ta kere Facebook ta basta facil, Instagram tambe, pero Facebook anto ri via app nan por tuma contacto cu nos, anto sí, nos ta contento, vooral nos ta echt bisa e casnan chikito, e casnan cu ya no tin hopi. a manera Samenwerkende Fondsen tei pa nan, anto esaki ta un di e proyektonan di Samenwerkende Fondsen. Awor mas persona manera señor Dolorita. Tambe bo sa mester, lamentablemente mi n'ta canta, mi n'ta toca niun instrumento, esaki ta un di mi tata su regretsnan si bo mi di mas grandi, sorry papa, m'a sali, ah baila si mi bo baila, ah, pero si no bo tin ahí, tin ahí, tin ahí. Sí, sí, sigur, sigur, paso. Esei ta un de kosnan ku ami ku Cathy, ku Cathy ku ta ra ku su popinan, ratu ratu nos dos nos ta balia pasobra no ora ora nos ta balia e grandinan ku por ta antes ta balia of ta gusta baila tambe tin Ora nan wak nos, den cierto sentido, ya nan ta sinti nan mes bon pasobra nos ta manda e balia pa nan, nos ta nos ta expresa e e musica, anto esey tambe ke men ku bo ta un un un hende ku Bailarin, bailarin, un contador di cuenta, contador di cuenta, un declamador, tin ora nan ta lanta balia tambe, ayer a mi socia presentacion un señora para conta den su mesa la lanta. Tin nan tene nan subanan na bales nan y esaki ta cosa un mundo. Tin ora nan a por mostra masha pero esey ta un cos pa yuda nan tambe bira mas actief, mas habil no. Anto ayera tambe ta tin un señor e ta mane drumi e no por move masha pero cu su boca ta bati ketu bay anto e tabata pide show anto e señora da rugmento. Oh, ese era mi fe ke un tambu. Ah, e ta kiba boso nan. Un tambu pe, ah, el a goso un poco duro. Si, si, si. Awo mas waho a bin un gitara. Si, un gitara. Semper tucu mi wak yui di kalke cos nos por ta. Awo, si, mi ta kere lo ta great. Pero djis algo chikito asina aki. Nos danos un ehempel, no? Di kico asina nan ta presenta. Bo hopi cuento cu Shida ta conta, mi ta compañan tin cu gitara, anto mi ta busca bo di adapta

Manda e mucha chikitu ta nan ta gosa di e e presentacion anto tin tin cosnan tin ora tambe nos tin poesianan cu ta algo di bida bo sa cu anto tambe ke men un un hende su necesidad di experencia ta E kosnan great, e kosnan boni, pero tin un ora tambe bo ta pasa dor di sierto kosnan di bida, anto nos bo nos ta sigui, nos ta alegre atobe, ke men nos ta nos ta bai ke emoshonnan duna nan gou un eksperensia. Paso, bida ta ora bo ta hari, bo ta yora, bo ta rabia, bo ta kiko, esei ta bida. Ora bo ta grandi, anto bo ta biba isolá, Bo bida ta hopi limitá. Comfortable. Sí, anto esei tambe ta laga bo, como ta bisa, bo sentidonan bira mas menos. Pero asina bo haña stimulansa di pafó, anto hende bo ta bo ta biba bek, bo ta haña hende ku por ta tabata tur ora bai nan ta aden, pero despues nan ta kuminsá, nan ta, bo ta wak nan ta move, anto despues nan ta kuminsá papia. Hende ku por ta niun ku no ta papia dor di e músika. Dori Ekster Garcia. Fantástiko! Algu hopi bunita i noble ku bosan ta bezig ku ne. Kimin pluimpio pa bosnan. I laga nos wak si nos por pone e number di telefon tambe pa telebidentenan ku kisas ya kaba ke kuminsá tuma kontakto ku boso. Kora nunka no sinti. Ku bo no por forma parti di algu asina aki paso ya bon ta kantante profeshonal òf bon ta músiko profeshonal òf no, dàr gaat het nit òm. E ta bai pa e konbibensia, e kontribushon, e alegria ku bo por trese den bida di un otro. Esaki tambe mi ke bisa ku ya mi benido ta un músiko. Mayoria di e nenan ku mi ta traha kuné ta profeshonal Pero mi ta abrí, no pasobra bo ta un artista grandi, grandi, grandi bo no por join nos, maske ta un bia bo ta un guest. Bo sa kon ku bo ta bini anto bo ta presentá dis pa bo sa bo bai un lugá chiki chiki ku normal bo lo bo nunka no bai, Cu bia bay cu nos na barber por ehempel de e e cas nos tesoro ya hendenan ta bin haya nan facil pero lo ta leuk aun bies aki nos tin cu bay na Andresbeeuweg cas a yama de hoop Tambe ta un lugá chikitu, anto ya pa nan nos ta kontentu ku nos ta bai bai anima. Si, e faktor humano ta konta hopi, no? Si. Pasobra ora bo biaha nan ta bai bo mira pa e parti material, pero manera ku nan bisa wòrdi e e respons ku bo ta haña, e alegria ku heren bo ta trese pa e nan, kico ta nifiká pa nan den nan bida. Hopi biaha nan bidas, nan mundu ta chikitu, nan bira chikitu, no? Hopi biaha e nan bira e ta. Pasobra bo bidan ta yená ku aktividat i ku hende mas. Si bo ta den un kas di kuida wòrdu na kas, e ta no ta ta. I tene momentu ku nan no ta bandoná mes, ku mi por kòrda mi wela a mesa wòrdu aki, un saludo pa mi omachi aya na Aruba. Ya e ta basi noventa aña, e ta un God blesser, e ta bon bon ainda tur kos. Pero e mester bisa mi e ta. E tin hopi soledad. Pasobra ya su yunan ta trata en ora ku nan bai ku penshon mes. Nan tin nan bidanan, nietunan ta afó òf nan ta biba serka. Nan ta bishitá, pero por tanto tur hende por bishitá tur dia. Kòrata henter un dia nan tin ku yena. Foi ora ku nan lanta por ta shetó riba ein ta te ora ku nan bai drumi mas lat anochi. Dus kaminda ku nos por yena aki aya un buraku e ta yuda, e ta alegrá nan dia. Verdad e ta haci algo cu nos mes ta. Uf bo ta sinti cu ya bo ta dunando bek sowiso pero e ta haci algo masha bunito cu bo pa. Si bo ta corda cu bo tante cu bira grandi un dia enton por ejemplo si bo hay un trato así di lo bo keda contento no. Si. Semper. Y bo ta spera cu bo compañero tambe por haci asina leu pa abo. Sheila y tambe Señor Benito danki pa tabata un rato así na hunto cu nos. E number di telefon ta riba pantaya basta rato caba. Kemen televidente si bo ta sinti bo mes yama pa contribui di un of otro manera, si bo ta un cas di cuido tambe cu eventualmente ke ta den e red aki caminda cu Borobi Foundation ta pasa cu e proyecto piloto aki, Tuma kontakto ku señora Payne. Un mas nos tin ku gradisí Marion Roos, Marion Roos, Hamer Roos. Pasobra e ta un muzikterapeut, anto e ta manera guia nos. Bo sa duna nos tòg tepnan profeshonal. Bo sa kiko bo ta hasiendo. E realmente ora bo ta bin ku musika ku teater pa e Grammynan. Fantástiko! Tur hende kontribuyendo di un manera òf otro. Awor, danki un biaha mas, televidente tuma kontakto, asina nos ta sigui engrandesé nos komunidat, alegrando bida di un mi tur. Mi ta kere ta un bon idea pa nos bai. E break comercial cu e pida cancion cu bo staan presenta. E ma guste le no mide kere. Si. Televidente nos ta bek un djis ban e corte comercial cu e tremendo musica di Señor Dolorita y e bunita voz di Señora Pin. Dal bay. Ok. Cacalaca.